Omochakano ikomi na isano na isato, Omonene akaoroka Ibrahimu ase emetenga buna emetontera agwo mamure, ekero ere aikaransete gesieri ki'eema yaye, engaki ya mobaso y'omobaso omororo. Agwo akaimokia amaiso aye, akarora abanto batato bateneine bosio bwaye. Ekero abarora, akaminyoka korwa gesieri ki'Eema, agachia kobarotota, agatung'ama inse, akabora, Omonene one, onye nanyorire ogwancherwa ase obosio bwao, tong'etania inche, omosomba oo. Tiga morenterwe amaache make, mwesibie amagoro, na motimokere aa ase ekiriri ki'omote oyo. Inche imbarentere endagera inke morie, erio monyore chinguru, nyuma yaye mogenderere ase mware kogenda. Naki ase aiga mwaeta nasane inche omosomba oino. Bakamotebia, Gaki, kora buna gwateba. Aseigo Ibrahimu akaayerera, agasoa eema ime ase Sara. Akamotebia, Renta bwango obosie ebirengo ebirengo bitato, obokonye okore emegati. Erio Abrahamu akaminyoka getii ase riicho riaye, akarenta emori engiya enoru, enterere, akayea abasomba akayea omosomba oye. Akamotebia, Yeroisie bwango, oyerente. Akabogoria amaguta, na amabeere, ne chinyama chi'emoori eria aroisetie, agaterekera abageni baria. Ere agatenena ase bare ensemo ase ekiriri ki'omote, ekero baare koragera. Barabwo bakamoboria, “Ng'ai Sarai, ng'ai Sara moka aare?” Ere akabairaneria, “Neema ime aare.” Omonene akamoteebia, “Amaene inche ning'irane asore omwaka ogocha engaki enga buna eye, na ninyore ng'a Sara moka ao onyorire omwana omoisia.” Sara nigo ategererete gesieri ki'eema yarenge. magega y'Omonene. Bono Ibrahimu na Sara, konya bagotire mono, baetanirie emiaka y'oboke, na Sara konya oeteire emiaka y'okonyora abana. Ase ayio Sara agaseka ase omoyo oye ime, ogoteeba, Buna inde omogotu iga? nomosacha one nere ogotire, inaki ndakore inyore omogoko oyio? Omonene akaboria Ibrahimu, Ninki Sarai agosekera, ogoteeba, Ninche amaene ninyibore omwana buna nagotire iga? Ing'ana ki rire rikong'u riramosinye Omonene? Engaki Ngairana asore ase omwaka ogocha, engaki enga buna eye, ninyore sa, ninyore ng'a Sara onyorire omwana omoisia. Sara agakana agateba, Inche tinsegeti, naki nigo oboete. Omonene akamotebia, Taibo, korende aye ngwaseka. Erio abanto abwo bakaimoka korwa agwo na bakagenda, bakaba barigereretie gochia Sodomu, na Ibrahimu akagenda amo nabarabwo, akabakoba. Omonene agateeba, Inee! Imobise Ibrahimu ring'ana ngochia gokora? Ekero ndoche ng'a ngochiare koba egesaku ekenene gie chinguru, nebisaku bionsi bi'ense inabiseseni goetera asare? Inaki nimomanyete ng'a nachiika abana baye na abwo b'enka yaye abarache koiborwa korwa nyuma yaye, babwatie enchera y'Omonene, bakore oboronge, Naekeene, erinde Omonene aikiranie Ibrahimu ayamorierete eira. Naende Omonene agateeba, Ekiagera ekerero gia Sodomu na Gomora nekenene, na ebibe biabo biamentekire mono, nigo ndaike gochia inse, indore onye bakorire amabe amange buna ekerero eke kiang'iteire kegoteeba, Onye taibo, nimanye ayio. Erio abanto baria bakarua abwo, bakagenda gochia Sodomu, korende Ibrahimu agatigara oteneine agwo ase obosio bw'Omonene. Ibrahimu agasuka gochia ase Omonene, akamobooria, Inee! Amaene nigo? orasarie abanyene oboronge amo nabakori amabe, aande ase omochie oria abanyene oboronge emerongo etano mbakareo, nigo orayosarie, gose noyororere amaabera ase engencho y'abwo abanyene oboronge emerongo etano. Yaya tokora bo, tosiria omonyene oboronge amo nabakori amabe, omonyene oboronge takorwa buna omoko, takorwa buna omore, omo, omokori amabe. Ayio takoba bo. Inee, omogambi bw'ense engima tagokora oboronge? Omonene akamoteebia, Inse ko, inse konyora abanyene oboronge emerongo etano ase omochie oria o Sodomu, rirorio nigo ndatiga ase aria ase engencho y'abwo tinkoyosaria. Abraham akairaneria, Rigereria ningendererete gokwana n'Omonene, nonya inche inde orotu rw'amaroba, na eribu bosa. Aande ase baria emerongo etano baise koba batano tibaiyo, abanyene oboronge, Inee! Nosarie omochie ekiagera batano bataiyo? Akairaneria, tingosaria omochie, kondarore agwo emerongo ene na batano. Akagenderera naende gokwana nere, aande baraisa kororekana rende emerongo ene. Ere akairaneria ase engencho y'abwo emerongo ene. Tingosaria omochie. Ibrahimu akabora, Omonene, koranche, tobaisa kombea, ning'endererete gokwana naye. Aande barabaisa konyorekana rende emerongo etato. Omonene akairaneria, Tingosaria omochie, inse konyora bare emerongo etato aroro. Ibrahimu akabora, Rora, ning'endererete gokwana n'Omonene. baise konyorekana rende emerongo ebere. Omonene akairaneria, Ase engencho y'abwo emerongo ebere, tingosaria omochie. Ibrahimu akamoboria naende, Omonene tobaisa kombera? Bono ndimo rioka ngokoboria, barachia konyorekana rende ikomi boka. Akairaneria, Tingosaria omochie, inse konyora agwo.